Zwee Méint scho sinn et hier, dass mir mam Coronavirus SARS-CoV-2 liewen. An dat Liewen huet sech an där Zäit staark verännert. Och zu Dikrech, keng geselleg Terrasse méi, Leit, déi just nach eenzel an net méi a grousse Gruppen optrieden, An dat zënter e puer Wochen, och meeschtens mat Mask. Wéi Enn Abrëll déi éischt Phas vum Deconfinement ugefaang huet, ass dës Sécherheetsbarrière zur Flicht ginn op all deene Plaze wou keng zwee Meter Ofstand garantéiert sinn. An zwou Etappe kruten d'Bierger deemno vun der Gemeng jiddereen an enger éischter Phas fënnef Masken heembruecht An dunn an enger zweeter Phas nach emol 50 Masken an der Aalseeërei ausgedeelt. Bis e Mëttwoch 20 de Mee nach kann eng Persoun pro Haushalt déi Masken am Centre Polyvalent ewechhuelen, entweder zu Fouss direkt am Agang vun der Seeërei oder awer mam Auto am Drive-In hannendrun, wou d'Mataarbechter vun der Gemeng fir Iech am Asaz sinn. Fir munche Reen ass sou eng Mask eng lästeg Obligatioun. Dorënner kritt ee schlecht Loft an et kann een sech net sou gutt verstännegen wéi ouni Schutz. An dach ass dës en absolutte Must fir sech erëm fräi beweegen ze kënnen. Well och wa mir de Covid 19 hei zu Lëtzebuerg am Grëff hunn, ass dësen elo net einfach verschwonn a schliisslech wëlle mir jo och net op éiweg doheem agespaart sinn. D'Liewe geet virun an och zu Dikrech gëtt et genuch ze dinn. Zënter datt d'Schantercher erëm opgemaach hunn, ass erëm méi Betrib. Bei der aler Seeërei huet missen e frësche Belag geluecht ginn. Déi Zäit, wou een hei huet misse bei Reen duerch déif Pullen tratschen, sinn elo definitiv eriwwer. An och beim Militärmusée konnt virun der Dier eng nei Baussennanlag kreéiert ginn. Nodeem de Musée selwer jo schonn dat Joer virdrun komplett renovéiert gi war. An der Rue de la Croix, wou d'Aarbechten un de Leitunge jo nach bis Enn des Joers viru ginn, konnt och endlech erëm ugerappt ginn. Mee virun allem konnt elo déi 400 Meter laang Lafpist um Stadion mat engem komplett neie Belag geluecht ginn. D'Liichtathletik-Bunn, déi all Krittären erfëllt, fir hei international Concoursen auszedroen, gouf mat deem selwechte syntheetesche Belag bedeckt, op deem och de Usain Bolt 2009 am Berliner Olympiastadion säi Weltrekord iwwer 100 Meter erreecht huet, an enger Faarf, déi sécher motivéiert, fir och zu Dikrech bescht Leeschtungen ervirzebréngen. Awer och an der Alstad gouf déi lescht Wochen déck geschafft. Déi al Haiser virun der Scheier vum ale Sutter-Haus an der fréierer Brennerei, déi dozou gehéiert huet, goufen ofgerappt. Souwuel zu Dorscheier wéi och Brennerei sollen iwwregens bestoe bleiwen. Hei gëtt elo zesumme mat CD Monuments e Projet ausgeschafft. Warscheinlech sollen an den ale Gemaier och Wunnengen entstoen. Net ze vergiessen awer och déi 10 al Bushaisercher, déi Ufank Mee ofgerappt goufen, fir elo Plaz fir nei modern Haltestellen ze kreéieren. Mat dobäi taktilen Ecranen, wou een all méiglech Infoen iwwert d'Stad an d'Horairen vun de Busse gewuer gëtt. Et ass also vill passéiert déi lescht Wochen zu Dikrech, fir dass d'Liewen erëm ka virugoen, trotz Covid 19. An d'Gemeng mécht alles, fir Iech dës Zäit esou gutt wéi méiglech ze ënnerstëtzen. Bis den éischte Juli, wann déi nei Poubelle fir de Grünschnitt kommen, wäert de Service technique vun der Gemeng och weider op Demande vun de Bierger donneschdes a freides de geméinten e Wues bei der Hausdier ewech huelen. D'Cristina Costa vum Projet Gare iwwerdeems fäert och nach ëmmer weider all déi vulnerabel Leit, déi besonnesch gutt oppasse mussen, doheem mat Liewensmëttel an Hygieneprodukter beliwweren. Sou wéi d'Madamm Weiler hei, déi vun Ufank un vun dësem Gemengeservice profitéiert huet an ëmmer rëm dankbar ass fir alles wat d'Christina an dëse Woche fir si gemaach huet. Also net fäert nach roueg urofn oder mailen an d'Christina bréngt iech alles heem. Well och wa geschwënn erëm nieft de Geschäfter och d'Restauranten nees dierfen hir Dieren opmaachen, sou gëllt et dach virsiichteg ze sinn a grad elo net ze mengen, mir hätten deen neie Coronavirus komplett ënner Kontroll. D'Solidaritéitsschlaang am Park bei der Gemeng, déi op Initiativ vun enger Biergerin vun Dikrech entstan ass, dierft eis wuel nach eng gutt Zäitchen drun erënneren, datt dat hei dach éischter eng ongewinnten Zäit war, an där jidderee vun eis gefuerdert wor.